Géint de Liberalismus oder géint de Kapitalismus? Dat wär dat drëtt Thema, wat ech wëll uschneiden. An et ass déi zweet Fro, déi elo hei opkënnt. Et kënnt ee se och nach méi differenzéiert froen, Propaganda géint de Kapitalismus oder um aneren Extrem just nëmme Reguléierung fuerderen oder eppes derzwëschent. An eisem Programm steet d'Iwwerwannung vum Kapitalismus. Dat ass essentiel an ënnerscheet eis vun der Sozialdemokratie a vun deene Gréngen. Wa mär de Kräftverhältnisser Rechnung droen, déi no 20 Joer Verschlechterung vun de Liewenskonditiounen an de soziale Rechter an a munche Länner vun Desindikalisatioun, Wann déi also Viraussetzungen net déi bescht sinn, da muss een awer och betruechten, datt mär eis net ze isoléieren däerfen a musse kapabel sinn, Aktiounsprogrammer an Aktiounsformen ze proposéieren, mat deene d'Leit an dëser historescher Phas eppes kënnen ufänken. Regulatiounsfuerderunge sinn heiansdo méi schwéier ze verstoen, wéi eng Propaganda géint de Kapitalismus, Stellt Iech emol vir, eng europäesch gewerkschaftlech Aktiounswoch fir de Verbuet vun de Credit Default Swaps, dat wär eng komplett richteg Initiativ, mee et ass kee Mënsch, deen dat versteet, an et ass ondenkbar, op esou Froen ze mobiliséieren. Entschëllegt déi bësse karikatural Duerstellung, fir dat Thema ofzehandelen, ech kommen awer nach méi seriö dorop zréck. Eigentlech geet et jo dorëms, an eiser Method un de Liewenskonditiounen vun de Leit unzeknäppen an duerch d'Thematiséierung vu Fuerderung gesellschaftlech Alternativen erauszeschielen. Ech muss op där Plaz eng Klamer opmaachen iwwer de Rôle vun der Sozialdemokratie. Et fält op, datt déi schlëmmsten Austeritéitspläng elo a Griichenland, a Spuenien, a Portugal duerchgesat ginn, do wou d'Sozialdemokratie an der Regierung ass. Et gesäit esou aus, wéi wann d'Sozialdemokratie mindestens esou vill Problemer huet, sech vun de liberalen Dogmen ze léisen, wéi déi biergerlech Parteien. E puer taktesch Lénksorientatioune vun deenen SPen, déi an der Oppositioun sinn, an dat sinn der elo ëmmer méi an dat si se geschwë bal alleguerten, kaschten net vill a wëllen och net onbedéngt ganz vill heeschen. D'Orientatiounskris vun der Sozialdemokratie ass brutal, terribel an hir organesch Verbindung mam Salariat ass op ville Plaze fleete gaang. Mär mussen an déi Bréch erasprangen an iwwerall dobäi sinn, wou am Salariat gekämpft gëtt, a ganz enke Kontakt mat der Gewerkschaftsbeweegung halen. Dat ass iwwregens och op eng ganz positiv Manéier vun eis hei zu Lëtzebuerg bei de Konflikter bei Villeroy-et-Boch an zu Dikrech praktizéiert ginn. Klamer zou, Zu der Kris vun der Sozialdemokratie oder vum sougenannte Sozialliberalismus, wat jo en Term ass, deen e Widdersproch a sech ass. Ech mengen, datt et richteg ass, datt een am aktuelle Kräftverhältnis fir antiliberal Fuerderungen antrëtt, wann et méiglech ass, mat engem Bündel vun esou Fuerderunge glafwierdeg Allianzen ze schafen an zu konzertéierten europäeschen Aktiounen ze kommen. Ee gemeinsamen europäesche Warnstreik an de 27 Länner oder an deene meeschte Länner dovun, och wann en nëmmen e puer Stonne géif dauern, wär en immense Schrëtt no vir an d'Richtung vun enger europäescher Identitéit vum Salariat. Esou eng gemeinsam Aktioun kann een awer wuel net op der Fuerderung vun der Verstaatlechung vun de Banke maachen, éischter op Froe wéi déi vu gemeinsamen awer differenzéierten europäesche Mindestléin an alle Länner. Ech sinn dofir, datt déi Lénk esou eng Orientatioun an déi international Gremien, wou mer dra sinn, erabréngen, och op den nächste Kongress vun der Europäescher Lénkspartei, awer och bei déi aner, mat deene mer a Kontakt stinn, well et ass duerchaus méiglech, dass eis Stëmm jo iwwerproportional zu eiser Gréisst gehéiert gëtt, wéi dat jo och de Fall ass fir déi lëtzebuergesch Politiker an Europa. mat deem Ënnerscheed, datt déi all Feelentwécklunge mat orientéiert hunn, déi elo zu dëser Kris féieren. Als leschte Punkt wëll ech dann e puer Saache soen zu den Achse vun enger europäescher Lénkspolitik, déi och méi breet ka gedroe ginn. Éischtens, Ee vun den Haaptursprng vun der Finanz a Wirtschaftskris, an där mer dra sinn, ass déi ongläich Verdeelung vum geschafene Räichtum vun de Produktiounsgewënner am leschte Véirelsjorhonnert. D'Beneficer sinn net genuch an d'Léin, net genuch an d'Staatskeesen, net genuch an d'Investitiounen ofgezweigt ginn. Se si volatil ginn a massiv an d'Spekulatioun gaangen, bis eng Blos no där anerer geplatzt ass. Et muss een also als alleréischt eng radikal Ëmverdeelung vun de Revenue fuerderen. Dat ass eigentlech keng Regulatiounsfuerderung, obschonn se och regulatoresch Wierkung huet, och net eng direkt antikapitalistesch Fuerderung, obschonn se d'Verfügungskraaft vum Kapital e bëssen aschränkt. Eng praktesch Applikatioun dovunner wär, Kee Loun, keng Pensioun an Europa däerf ënnert 60 oder 65 Prozent vum Medianakommes vun den eenzele Länner leien. Et ass en Nivellement vers le haut an et ass gesamteuropäesch an misst tragbar sinn, ze droe sinn vu méi breede Schichte vu Leit. En zweete Punkt, Wann d'Leit an Europa alleguerten Aarbecht hätten, da giffe sech vill Problemer vum selwe léisen, ënner anerem d'Defiziter vun der Sécurité sociale, well a ville Länner gëtt net cotiséiert bei den Aarbechtslosen. De Staat géif och méi Lounsteier anzéien. D'Aarbechtszäit huet schonn éiweg net méi bougéiert, wann een déi vill Zweetjoppen a muenche Länner, déi net an de Statistike stinn, Dobäi rechent, ass se souguer warscheinlech op eenzele Plazen gestigen. Wann ee rechent, datt fir eng Tonn Stol ze produzéieren haut nach e Fënneftel vun der Aarbechtszäit gebraucht gëtt, dann ass dach kloer, datt och d'Aarbechtszäit un de Produktivitéitsgewënnen ugepasst muss ginn. Eng gemeinsam europäesch Fuerderung wär also d'massiv Senkung vun der Aarbechtszäit. Zu deem Punkt virdrun, Merci. Zu deem Punkt virdrun, also vun vun de Mindestléin an also d'Problematik, datt den Undeel vun de Léin um geschafene Räichtum ëmmer ëmmer méi erofgëtt, verweisen ech iwwregens Op en Artikel vum Guy an dem leschte Forum, wou d'For zu Lëtzebuerg gekuckt gëtt, well mer vläit iwwerflächlech der Meenung waren, hei zu Lëtzebuerg ass et zimlech nach an der Rei mat de Léin, an da muss een elo dat wëssenschaftlech un déi Fro erugoen an dat richteg emol ënnersichen, an da kënnt een zu de Conclusiounen, wou ee komm ass. Deen Artikel wéilt ech recommandéieren. Een drëtte Punkt, deen ech hei zu der Fro vun den Achse vun enger méiglecher europäescher Lénkspolitik wëll ech hei uschneiden, Et gëtt drëttens dann eng ganz Rei aner Fuerderungen, déi gemeinsam europäesche kënne vertruede ginn, wéi zum Beispill de Refus vun de Privatiséieren, vun den Entsendegesetzer a muenech anerer. Véiertens natierlech déi Fuerderungen iwwer d'Ekonomie an d'Finanzen, déi ech virdrun ugeschnidden hat. A fënneftens och d'Klimafuerderungen, déi an esou engem Programm net méi däerfe feelen. D'Fro, ob een an dëser Zäit soll géint de Liberalismus oder just fir d'Reguléierung oder géint de Kapitalismus soll kämpfen, léisst sech am beschten a léisst sech och op, wann ee versicht, en Aktiounsprogramm opzestellen, deen eng gemeinsam Gültegkeet fir d'Mënschen an deene verschiddene Länner huet. Zu der Fro, ob et eisen Rôle ass, fir d'Reguléierung anzetrieden oder nëmme sech dorobber ze axéieren, kann een op zwou Aart a Weise beäntwerten. Déi eng ass vermessen, kënnt ee soen, si wäerte scho selwer zu enger Reguléierung kommen, well soss brécht hire ganze System zesummen. Vermessen ass dat awer duerfir, well esou e morbiden Zesummebroch nëmme katastrophal Konsequenze fir d'Mënschen hätt. Nach méi Aarbechtslosegkeet, Verarmung, Nationalismus a vläicht och erëm Kricher an Europa, dat riskéiert an eng Dréissegerjorendynamik erëm eranzegoen. Ech géif éischter äntwerten, datt d'Capacitéit vun Eegereguléierung vum Kapitalismus zimlech begrenzt ass. Ee grondsätzlecht Ëmdréine vun der Entwécklung kann nëmmen duerch d'sozial Mobiliséierung bewierkt ginn, an dat ass den Terrain, fir deen déi Lénk zu Lëtzebuerg an an Europa zoustänneg sinn. Eng Konklusioun vun dësem Punkt vun der Tagesordnung soll et also sinn, dass déi Lénk vu Lëtzebuerg sech sollen um europäesche Plang fir en Aktiounsprogramm asetzen, deen eng gesamteuropäesch Mobilisatiounskraaft huet an deen d'Schafung vun enger europäescher Identitéit vum Salariat soll erbäiféieren. Dat mag e bëssen abstrakt kléngen, ass menger Meenung no awer opgrond vu mengen Ausféierungen eng ganz konkret Saach. Soen Iech Merci.